Belê wiha dibêje hikûmet temaşevan nêja û wezîrên ku daxuyanî dan derheqê heqê welatîbûnê ji bo xelkê Sûriyê ji bo koçberan. Em ê niha behsa wan koçberan bikin bi taybetî jî muxalîfên Sûriyê berî xwe bidin Stenbolê. Nûçegiyan me Erol Başak li wê derê ye. Mêvanê wî jî heye Osman Milo serokê NKS'ê li Stenbolê. Erol seba te bi xêr roj baş. Tevî ev mesele di rojeva siyaseta Tirkiyeyê de pir tê niqaşkirin. Ew heqê welatîbûnê ji bo xelkê Sûriyê bi taybetî jî tevî xebatêk wiha dest pê kir li Tirkiyeyê. Yanî ew însanên ku ji şer û pevçûnan reviyane, xwe spartine Tirkiyeyê, hatine Tirkiyeyê, mêvanê Tirkiyeyê ne. Ji vir şûnda ji bo wan xebatêk em bêjin dest pê kir wê bibin Welatîbûnê Tirkiyeyê jî tevî planeke projeyeke heye. Ewilî ji bo sê sed hezar însan em bêjin ev xebat wê bê kirin. Serokkomarê Erdogan jî got em ê xaniyên Tokiyeyê bidin wan. Yanî wana li xaniyên Tokiyeyê bi cîh bikin. Gelo mêvanê te Osman Milo him ji bo vê meseleyê çi difikire him jî ji bo muxalefeta Sûriyeyê bi taybetî enekeseyê tevî di enekeseyê de em ji bo muxalefeta Sûriyeyê jî Rojên muhîm in lewra hikûmeteke nû hate eşkerekirin, kabîneyeke nû em bêjin hate eşkerekirin di hikûmeta berwext a Sûriyeyê de, lê belê aciziyek heye, çi ye ew acizî? Rojbaş, Mehmet Baki, Li Stenbolê îro jî mijara me û mêvana me li ser Sûriyê ye. Wekî tu zanîn gava ku şoreşa Sûriyê dest pê kiribû, komên li dijî rejîmî di bin banê koalîsyona Sûriyê de li hev civiya bûn. ENKS, Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê jî di navan Koman de cî digire û koalîsyona Sûrê çend roj beriya niha jî hikûmeta berwext, kabîneyê diyar kir. Enekesê jî di berwarê wê de daxuyanî dabû û aciziyê xwe nîşan kiribû. Gelo çima wisa gotibû ev koalîsyon çi koalîsyone em ê bi mêvanê xwe re li ser vê biaxivin? Birêz Osman Milo mêvanê min e û ew serokê enekesê li Tirkiyeyê ye. Em ê mafê hemwelatîbûnê ji wan vê mijarê jî biaxivin. Birêz Osman Milo, wan bi xêr hatin weşana me. Di gavê de ez dixwazim bi koalîsyonê dest pê bikin. Ev koalîsyona Sûriyeyê ji çi kesê pêk tê û çi karê dike? Bivê em bi vê zelal bikin, dûvira em dewam bikin. Koalîsyon tê ji gelek çeşîtê muxalefetê, ji gelek partî, ji gelek kesê serbixwe.

Li ser îtîfaqekê ku miletê yanî temsîla miletê Kurd dike tê de û şert û mercê xwe jî berê pêşkêş kirine û li ser qebûl qebûl li ser çiyê bûye yanî ji hemû va layê koalîsyonê de yanî Û bav re kar dikin ev ve sala siyan e. Çend roj bêrê aniha hikûmetekî berwext diyar bû, endamên kabîneyê wezîr diyar bûn. Lê ene kese got baweriya me bi wan şikest. Gelo ji ber çi ene kesê vê yekê got? Çi heye tê de? Ev hikûmeta her bû cara cirk û şoreşê dest pê kirî û piştê ku hikûmet çêbû ava cara siyan e çaran e hikûmet tê gorandin yanî wek ku li hemî erdî tê gorandin vê carê jî cara dawî berî du rojan hikûmeteke nû çêbû a koalîsyonê yanî em dibên miarede. Yanî kurdan xwe tê de nedî ji ber ku kurd tê de yanî nehat qebûlin nehatin qebûlkirin li gor li gor hebûna wan ku yanî miletê di diyane di Sûriyê de. Bi heqê wan bi temamî nate dayîn wek dibêjin yanî û û ji xeynî ji Bolîvya wî heqê hinek miletê din jî sûrî de hebûn ew jî zeyîf hate meydanê di nav hundirî vê hikûmetê de wek aşûriyan wek siryaniyan wek mesela jinê temsîla jinê tê tune bû bi carekê de yanî wev hikûmeta hat bi rengekî ku di hundirî deverna teng de yanî yanî bû bû berpirsiyarê devereke teng di hundirî Sûrî de ne li hemû Sûrî yanî ji ber ku va terefana ew va kesana va miletê me neketê aşûrî neketnê kes neketê me hikûmetek teng li devereke teng de yanî Ava jî tiştekî xerab e. Ji ber vî hawî encûmanê xwe jê kişand. Lê hin jî mesele berdewam e. Cîgirê serokê hikûmetê hiştine ji bo wî kurdan. Hinek dayînstandin çêdibine berdewam in yanî ku kabin kurdan razî bikin. Îşbora wan zêde bikin, tiştê bixwazin bi cî bînin ku kurd vegerin yekê. Dîsa yanî mesela hîn vekiriye û berdewam e yanî. Baş e di vê hikûmetê de çi kes henin û ev hikûmet ji bo Sûriyeyê çi dikare bike? Çi qas tê nasîn? Ji alî kê ve tê qebûlkirin em behsa hikûmetê bikin? Ev hikûmet dostê xelkê Sûriyê anî ku tê hêjmara wan digê bîtirî sed dewletî anî berê. Bawerî dana vî karî ye û vê hikûmetê ye û vê koalîsyonê ye anî ji zû de anî û alîkariya wan jî her dewletekî bi çeşî tekî dike, bi rengekî dike anî li gor yek ji yekê cuda ye anî bi alîkariya xwe.

Yanî di riya wê re alîkarî digihine va kesan, di riya wê re alîkarî digihine hundirê Sûrî, di riya wê re derman digihine hundirê Sûrî. Yanî kar ne dike yanî ne ne bi carekê de bêkar e wek ku hinek berê xwe dinê kiriye. Niha şer li wir pênc sal e devam dikin lê li aliyekê jî hewlên ji bo aşitiya ku li Sûriyê pêk were jî heye. Mesela li Cenîvê civîn tê kirin, Cenevre li Ewropayê beriya çend mehan dest pê kiribû. Niha di çi astê de ye? Tiştekî, encamekî berbiçav derketiye? Çi dikarî bêjî? Li Cinêfê dîsa demistore ewa yanî sêzê ku dayîn standinê dike ku orta rejîm navbera rejîmê û koalîsyonê de çêbibe. Ev hîro roja didiyan e heyî a a dayîn standinê a bilind li li Erebîya Siûdî li Riyadê civatê xwe çêdike. Ku berê xwe bidê meselê yanî meselê wek dibên teqîm dike yanî şirove dike yanî ku ino çi hê çi tine çi tesîratê ne çê bûne û xaseten piştê mesela Tirkî û Rûsya û û gelek tişê din di mentiqê de hene guhêratin guhêrendin çê bûn yanî muna yanî Cîda li wê derê berdewam e ku kanibin helwesta xwe xuya bikin ya wê biçin ya neçin. Baş e. Niha pirsgirêkekî mezin jî ev e ku ji ber şerê li Sûriyeyê bi milyonan kes bûn koçber, bûn penaber. Li Tirkiyeyê jî nêzî sê milyon kes hene, belkî zêdetirîş jî. Niha Tirkî jî ji bo wan hewla çareseriyekî digere û Serokomar Erdogan jî got, Em ê mafê hemwelatîbûnê bidine wan. Niha hewlekî gavekî xebatekî bi vî şiklî heye. Hûn çawa dibînin û çawa divê ev xebat bê domandin? Yanî ev tiştê ku hatiye gotin e û bi ser zimanê serok Gomarê tiştekî xweş e û mirovatî ye yanî û em xweş dibînin û Mafekî dide xelkê yanî xelk perîşan bûye. Lê hîn wek zelal nebûye yanî jê re qanûnek çê nebûye ku bi çi rengî wê bidin xelkê wê bidin kê ye. Heger dikê bidin tixtorê Sûrî ye û muhendisê Sûrî ye. û bidin van e û nedin xelkê hemî ye û nedin xelkekî ferê yanî ev e jî bi xwe dibe muşkilakê yanî ema ku bidin xelkê bi şiklekî fere jî bidin xelkê bi şiklekî fere tiştekî pîroz e baş e yanî ê bixwaze wê jê faydê bibîne. Lê em di di di çavekî din jî berê xwe dinekê eno ma va mesela nekeve nav meselake siyasî ku neçê yanî wek dibên hebûna va kesana sibe de Nebne deverekê ku pê di bin hindirî siyasetekê de yanî ku nakokîne din çêbibin di hindirî tirkî de ew di hindirî em bêjin ez rastî ji te re bêjim yanî ino vana top bikin bibin deverê kurdî yanî ew deverekê muhedded yanî wê werê tercîmekirin siyasî ye û tiştekî bi çavekî ne rast mirî wê lê binêrê yanî Lê wexta ku di riya mirovetiyê de bê û di riya wek ji bo perîşaniya wan yanî û em gelekî spas dikin hikûmeta tirkî û vê badîrê yanî. Niha ji ber vê gotinê di nava civaka Tirkiyeyê de jî niqaşek heye. Hin kes dibêjin divê em maf bidin Sûriyeyên kê jî. Naxwazin metirsiya wan heye. Kesên ku dibêjin em bidin dibên gelê Sûrê jî gava ku şer li wê biqede ji xwe vegere. Yanî li vir heta hetayî nemîne û ji ber vê jî qisa ve çêdibe. Hûn çawa dibînin? Ew şer heta hetayî dê dewam neke. Gava ku şer qediya hûn veger çawa be? Hûn çawa dibînin? Wela hîn bi takîd yanî ku wexta şer rawestê û dest bi avakirina Sûrî bibê û dest bi tenayî bibê, bi rehatî bibê. Hetanî ku yanî kesê ku va tişta bi destê wan ketibê jî wê para hana heye mezin vegere yanî bi tekîd yanî. Mamoste herî dawêjî ez vê yekê dixwazim bipirsim, niha li teror li dinyayê bûye terorekî navnetewî. Îdî li cîhanê belav dibe û do jî li Fransayê disê êrîşekî pêk hat, nêzî heştê kesiyan Jiyana xwe ji dest daye û sedê zêdetir jî birîndar hene. Ev teror êdî belav bûye, hûn çi dikarin bêjin ji bo vê jî? Xwedî teror teror belav bûye û giştî hemî erdê ye û hemî dewletan e yanî îro. Ji xeynî rojhilata navîn jî vate dî li li Fransa çêbû, li Belcîka çêbû, li gelek erdan çêdibê û îhtîmala feretir bibe û li hemî erdî çêbibe yanî. Ev a tiştekî gelekî xerab e. Ev a kesê hovana û kesê mucrim yanî. Dibê çareseriya ku navdewletî jê re were dîn. Hemû kes destê xwe bavê hev. Hemû kes li dijî van meselan derkevê ku kanibin wek dibên hedekî ji van re deynin ku kêm bibin zêde nebin. Ew tiştê ku li Barîsê jî çêbûye. Em şermezar dikin, tiştekî gelekî xerab e û li ser miletê Fransî de em gelekî şermezar dikin. Mam te spas dikim ji bo beşdariya we. Serçevan Elif Salem. Mehmet Wekîl li Stenbolê mêvanê min birêz Osman Milo bû Serokê NKS'ê li Tirkiyeyê. Em li ser hem mafê hemwelatîbûnê axivîn hem jî hikûmeta berwext ku ecizîya wan hebû ew jî dibêjin di wê hikûmetê de tenê yek reng heye û temsîliyeta kurdan baş nate dayîn Temsîliyeta netewên din jî baş nate dayîn. Em ser van mijaran axivîn û herî dawî jî êrişa li Fransayê şermezar kir mêvanê me û vê gavê jî em gotin ji we re dihêlin. Erol Başak gelek spas. Belê Osman Milo dibêje, bi taybetî ji Kurdên Sûriyê aciz in ji hikûmeta